Yn amlwg, mae Brexit yn mynd i fod yn ar frig yr agenda. Beth fyddech ateb chi i bobl falle sy'n poeni am gyllid i cefn gwlad yn benodol mewn ardal wledig fel hon? Wel, yn anffodus, does dim ateb tol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. I ni fel Llywodraeth, wrth gwrs, mae ni am weld dros ein ffermwyr a'r ardaloedd gwledig. Mae 280 miliwn o bunnoedd yn mynd mewn i gefn gwlad Cymru trwy taliadau ffermwyr. Ar ôl 2020, does dim sicrwydd o gwbl bydd un cinog ar gael ei ddino, so felly ni yw yn sicrhau bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn cadw'r addewid bydd neb yn colli mas o achos Brexit. Achos wrth gwrs, mae rhai o'r pethau mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn siarad amdano, byddai rhai'n cael caniatâd y Cynulliad, a allai weud nawr, bydd 'na ddim caniatâd o gwbl ynglŷn â a chanoli y pwerau ynglŷn ag amaeth na physgodfeydd. So felly, nid nid hwnna'n glir taw bod ni'n gweld y sefyllfa fel hyn, sef bod y pwerau yn dod o Frwsel nôl i Gymru yn y meysydd datganoledig, a dyw San Steffan ddim ymyrryd yn hwnna. Wastad wedi siarad am gymorthdaliadau i ffermwyr fel taliad, nid yn unig jyst taliad economaidd i'r ffarm, ond taliad economaidd a chymdeithasol a diwylliannol i'r ardal eang. Os ni'n gwybod hynny, os mae ffermwr yn cael arian, mae hwnna'n ala, a mae hwnna'n ala yn yr ardal lleol. A beth mae hwnna'n meddwl am y busnes eraill sy'n cael i gynnal o achos hynny, maen nhw'n fwy cyfaliadwy.

Fe bwysig bod yr arian ni mewn crochan arall, a nid bod yr arian yn fan o'r cyllideb cyffredinol. Os mae hwnna'n digwydd, cwestiwn wych i ni yw, wel, dylai'r arian mynd i ffermwyr neu ysbytai, neu ysgolion? A os mae ni moyn gweld ffordd mewn ffordd cystadlu yn y ffordd hynny, dyw e ddim wedi gorfod gwneud hynny dros dros y deganau diwetha, a mae rhaid ni sicrhau bod yr arian ni'n ffermio tu fas i i i gyllidebau arferol llywodraethau. Yr arian yn mynd o'r ffermwyr defaid, sy'r farchnad yn mynd, achos y ffaith bod nhw'n gallu gwerthu yn rhydd yn Ewrop yn enwedig, lle mae 'na fwy o bobl allforio yn mynd. Ar ben hwnna, sy'r rhyw fath o gytundeb gyda Seland Newydd i adael cig-ôn mewn i Brydain sy'n rhywbeth, sy'n rhywbeth, a alla i fod yn onest â chi. Na, ni'n gwybod hynny. Yna pan y'n ni yn ymladd yn gadarn i sicrhau, gyda bod yr arian wedi bod yna, beth oedd yr addewid? Byddwn ni ddim yn colli Plas Ceiniog. Yn ail, byddwn ni'n gallu gwerthu yn Ewrop yn yr un modd ry'n ni'n gallu nawr. Does dim rheswm pam bydde hwnna ddim yn digwydd, er mwyn gadael yr Undeb Ewropeaidd. Ac wrth gwrs, yn drud gen i ddweud wrth y Llywodraeth Dawrstiniedig, bydden ni ddim o blaid unrhyw fath o gytundeb sy'n gwneud e'n rwyddach i ddynes sy'n cystadlu yn erbyn cig o mewn Cymru Yw'r byd cynnig yn Cymru? A yw yna'n rhywbeth onest? Mae pawb yn ei ddell. Mae pawb yn ei Mae pob gwlad yn trial gwarchod o'r amell. A, a un o'r bethau sy'n dod i mi yw, fi wedi edrych ar y cytundebau masnach rhydd sydd rhwng gwledydd ar draws y byd yma. Mae'n bosgol tu fas i'r cytundeb. Mae'n holl bwysig i mi bod ni'n cael cytundeb, bod ni'n cael setliad o ddod y dydd, sydd dim ond yn edrych ar ôl y ddinas, cyllid a masnachwyr ond hefyd sydd edrych ar ôl y myfyrwyr hefyd.